Mela, ħsara barra minn Malta ma lajrax ma tant għandna ċun nifxi. Ma nix fejn nifxklu ġifieri qabel ġunju li għadda kellna kantalena ta' persuni li jmorru fuq il-dovut rispett in-net television biex jagħmlulna l-ħsara. Il-Moviment ikkonferma rebħa akbar minn dik tal-2013. Dik hi, dik hi, hekk jirrispondi l-poplu Malti meta għandek l-Oppożizzjoni tagħmel il-ħsara. Dawn huma n-nies illi kull min ma jaqbilx magħhom, jew kull min ma jappartjenix għan-niċċa, illum sfortunatament anki l-Kap tal-Oppożizzjoni nnifsu ma jappartjenix għan-niċċa, jgħidu li huwa amorali, jgħidu li huwa korrott, jgħidu li huwa imbeċilli, jgħidu li huwa tat-tieni klassi, jgħidu li huwa inkapaċi, jgħidu li huwa limitat. Dawn huma n-nies illi jridu jerġgħu jieħdu over tal-Partit Nazzjonalista, jista' jkun li jirnexxielhom, jekk Dottor Delia juża n-narrattiva li adottaw ta' qablu qiegħed jirriskja illi dawn jaħdulu postu. U nerġa' ngħid, dawn il-veikoli illi kien hemm qabel Delia ġie stallat, Bid-dovut rispett, inkluż il-kollega tiegħi li għandu pinna tajba, però naturalment fl-ambitu tal-libertà tal-espressjoni, fl-ambitu tal-libertà tal-espressjoni jagħmel hu. Iva, din hija ħsara ta' barra minn Malta li ppruvaw jagħmlu qabel Ġunju li għadda. Il-poplu rreaġixxa, il-poplu reġa' kkonferma lil Dottor Joseph Muscat wara li ppruvaw jagħmlu ħsara barra minn Malta. Ir-riżultat kien dak li hu. Mex fejsmu. Ok, ok.
Meta mux nar it-tnej li għadda ta' qabel splodiet il-karozza ta' Defni Karwana Galizja, ma kienx il-Partit Nazjonalista. U fuq sara ġenerali kiteb ta' Illi ma kienx il-Partit Nazjonalista li marem barra jgħid isma' raġġara f'Malta kienu kienet id-dinja kollha li għajnejha dawrita fuq Malta u meta jiena sa fl-aħħar tliet ijiem mort fil-Parlament Ewropew biex insegwi l-iżviluppi li kienu qed isiru fil-Parlament Ewropew, in-nies jiġu fuq jisaqsuni x'qed jiġri f'Malta mhux għax qalilhom il-Partit Nazzjonalista ta'

Fuq ir-responsabilità kriminali. U responsabilità kriminali tfisser li nsibu 'l min qatel lil Daphne Caruana Galizia. Il-persuna, il-persuna li poġġiet il-bomba taħt il-karozza jew fejn qegħditha u splodiet lil Daphne Caruana Galizia. Dik hija r-responsabilità kriminali. Meta nitkellmu fuq ir-responsabilità politika però, ħu paċenzja, Tobia, ħu paċenzja, iva, ħa nispjegalek. Ħa nispjegalek. Meta nitkellmu, meta nitkellmu fuq ir-responsabilità politika u għalfejn huwa qtil politiku, Qegħdin nitkellmu mhux fuq li Joseph Muscat f'ġieħ kemm hemm ejja ma nkunux fqar fil-ħsieb u nifhmu x'qegħdin ngħidu. Mhux li Joseph Muscat qabad bomba u mar ipoġġiha mal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia Għolja. Hekk qegħdin infissru żgur li le. Qegħdin infissru però ir-responsabilità għaċ-ċirkustanzi kollha li nħolqu fl-aħħar erba' snin f'pajjiżna, illi ħolqu klima tajba ħafna biżżejjed biex min ħass illi kellu jtemm il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia b'impunità, jiġifieri impunità tfisser li ma li tħalli kollox għaddej, tagħlaq għajnejk u jgħaddi kollox. Biex min ħass illi kellu jagħmilha dik u jtemm ħajjet Caruana Galizia dakinhar, ħass, f'dil-klima li nħolqot fl-aħħar erba' snin minħabba daċ-ċirkustanzi, ħass li kellu jagħmilha u għalhekk trid tintrefa' r-responsabbiltà politika u għalhekk kien qtil politiku. Għaliex issa irridu nistennew li tintrefa' r-responsabilità politika minħabba daċ-ċirkustanzi li nħolqu? Il-ħabib tiegħi sfortunatament qed jagħmel jew inkella jirrepeti l-istess żbalji li għamel Dottor Delia, illi jaqbeż għall-konklużjonijiet mingħajr ma mingħajr.
Assolutament ma fhimt xejn. Għal Dottor Adrian Delia. jasal għal konklużjonijiet mingħajr mingħajr ma jistenna mingħajr ma jistenna l-investigazzjonijiet. Bħala stat ta' fatt, Responsabilità kriminali, bħala però. stat Jekk bħala jogħġbok. stat ta' fatt, il-pajjiż il-gvern huwa l-ewwel wieħed illi illi illi illi dan il-każ irid irid ir- jixtieq li jissolva illum qabel għada. Liema huwa liema huwa dak il-gvern, liema huwa dak il-Prim Ministru li ekonomikament tant sejrin tajjeb bħala pajjiż illi ma jridx illi dan l-inċident jagħlqu darba għal dejjem. U għalhekk rajna l-preżenza tal-FBI, tal-Europol, esperti mill-Olanda, rewards ta' ta' ta' Nispera li rridu nsolvuha fiha persuna wkoll, mhux inħabba l-ekonomija. Imma Le le żomm għax importanti. Mhux hekk, għax hija persuna, għax hija omm, għax hija bint, għax hija. Mela dik il-Europol ma ġewx għas-sitt karozzi bomba l-oħra li saru? Mela, tuni ċans, tuni ċans. Għax juri kutajjar inkompetenti għalhekk, għax Daphne Caruana Galizia ġibdilhom il-Europol, u sewwa. Però allura għalfejn il-Europol ma ġewx. L-FBI għalfejn ma ġewx għall-każijiet l-oħra ta' korruzzjoni? Huwa fl-interess ta' kulħadd, huwa fl-interess tal-pajjiż kollu, huwa fl-interess ukoll tal-familjari stess illi dan il-każ jissolva l-ewwel u qabel kollox. Però, però, però, sfortunatament, ma jkollix naqbel mal-argument illi qed jiġi intavolat fuq. fuq din il-mejda, partikolarment mill-kollegi tiegħi fuq dawn iż-żewġ naħat, illi b'xi mod jew ieħor dan il-Gvern żmantella l-istituzzjonijiet, dan il-Gvern, dan il-Gvern matul il-leġiżlatura li għaddiet reħa minn idejh u tefagħha fuq idejn il-Parlament, tefagħha fuq idejn persuni oħrajn, ta' kif tinħatar il-ġudikatura, reħħa, reħħa dak, dak, dak il-poter li kellu f'idejh. Allura sejjer takkuża lill-Gvern illi b'xi mod jew ieħor, illi b'xi mod jew ieħor qiegħed, qiegħed, qiegħed, qiegħed jiżmantella l-istituzzjonijiet. Jitkellem
Manwel u mbagħad nieħdu minuta kull wieħed għax inkunu qegħdin indaqsu. Jiena se mmur lura għal dak li għedt inti. Iva qed issir ħsara kbira lil pajjiżna. Pajjiżna ingħata stampa ingħata stampa kellna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, ilna nipproġettaw fuq ħafna snin u nibnu image tajba ta' pajjiżna mad-dinja. F'daqqa waħda ġurnalista splodiet, ittajret u nstabet inċinerata 80 metru 'l bogħod. U l-ġurnalisti tad-dinja raw splużjoni fil-ġenna. U ġew hawn u saqsew kif dan hu pajjiż fejn din hi xi ħaġa li tista' tiġri. U dak li daħlu fih u saqsew kif jaħdmu l-istituzzjonijiet hawn, kif taħdem il-libertà tal-istampa, kif inhuma ttrattati l-ġurnalisti indipendenti. U r-risposti li ħadu huma kienu ttrattati bil-lingwaġġ li uża Robert fil-konfront tiegħi llum. kienu ttrattati fis-sens li għax jesprimu u jikkritikaw lil min jerbaħ l-elezzjonijiet, mhux lil min jerbaħ l-elezzjonijiet trid tikkritika. Mhux lill-maġġoranza, mhux lil min qed jiggverna trid tikkritika. Mhux dak hu xogħol il-ġurnalista. Dawk li jiġu kritikati, dawk huma intimidati, huma akkużati li huma tradituri, huma akkużati li huma sħaħar u li allura jitneħħilhom id-dinjità li tħallihom protetti bħala bnedmin, tant li wara li mietet, tant li wara li mietet, baqgħu jipprovaw iweħħlu fiha għar-raġuni li mietet. Taf min ma jirrispettax. Dak li raw il-ġurnalisti. Le mhux inti, mela, Mario, inti. Le, le, le, le, le.
Konkludi.
Jiġifieri, inkredibbli kif f'pajjiżna kollox qisu xi kultant jinqeleb ta' taħt fuq. Jiġifieri, inti għandek gvern li ħoloq ċirkustanzi, ħoloq ambjent li Kien tajjeb ħafna biex tinqatel Daphne Caruana Galizia, għaliex rajna kollass tal-istituzzjonijiet, il-Kummissarju ma jagħmel xejn Lori Cutajar, inkompetenti u ma jagħmel xejn. Tant, tant, tant, tant, tant illi illi qed n-nies hemm barra qegħdin isejħu għar-responsabbiltà u biex biex jirriżenja u l-Prim Ministru ma jagħmel assolutament xejn. Però minflok neqilbu kollox ta' taħt fuq u ngħidu li l-ħsara qed joħloqha min qiegħed jiġbed l-attenzjoni dwarha minflok minn min qed jagħmilha. Inkredibbli! Robert, tieni ċans. Dana qegħdin nitkellmu.
Ejja, ejja npoġġu l-affarijiet. Minuta għandek, Robert. Ejja npoġġu l-affarijiet f'perspettiva. Jiena bdejt billi kkundannajt bla riżervi dan l-aġir, dan l-akkadut. Ma stajtx nagħmel ieħor, għaliex jekk nagħmel mod ieħor ifisser li jiena m'iniex normali. Trid tkun anormali biex ma tgħidx li din hija ta' ħsara mhux għall-familjari biss, ta' ħsara għas-soċjetà, għal pajjiżna u lil minnu. Però li nippruvaw Issa f'daqqa waħda impinġu illi l-istituzzjonijiet jkrollaw. Din l-istess impressjoni li li ppruvaw dawn l-istess nies ppruvaw jagħtu qabel Ġunju li għadda. Il- In-nies, in-nies irreaġixxew. In-nies irreaġixxew meta jindunaw Konkludi. meta jindunaw illi l-motiv, il-motiv tal-politiċi jew dawk illi jservu lill-politiċi, inkluż jien, għaliex jien wara kollu jien vejikolu politiku, ikun espressament intiż biex jagħmel ħsara lill-pajjiż, il-poplu jirreaġixxi u għalhekk Dottor Muscat f'Ġunju li għadda żied il-maġġoranza għaliex dan il-poplu, dan il-poplu ma jridx, ma jridx min jinsulenta n-nies, dan il-poplu ma jridx li, dan il-poplu ma jridx taħt il-, dan il-poplu taħt il-libertà tal-espressjoni ma jridx min itellef il-ġieħ u jagħmel l-harassment u jagħti fastidio.
Tajjeb. Skużawni, wasalna f'ċirkustanza fejn l-argument uffiċjali tal-Gvern huwa la aħna nerbħu l-elezzjonijiet, il-liġi ma tgħoddx għalina. Qatt ma għalhekk. Dan hu l-argument. Fejn għattek?
Dan qed jitkellem f'isem il-Gvern u jgħid l-akkużi kollha li saru, dak kollu li konna kritikati fuqu, dak kollu li għadtu fuq l-istituzzjonijiet, dak ma jgħodd xejn minnu għax aħna rbaħna l-elezzjoni. Daqs li kieku. Però għażel lil Joseph Muscat, għażel lil Joseph Muscat li jiggverna. U triduh jirriżenja? Li jiggverna fil-Kostituzzjoni tagħna, li jiggverna fil-limiti tal-liġi tagħna. U meta tinkiser il-liġi, minnu jew minn ta' madwaru, trid tittieħed azzjoni. U meta ma tittieħedx azzjoni, għandna falliment. Dak li qed tara l-bqija tad-dinja. U l-konsegwenzi sa nkunu qed nerfgħuhom fix-xhur u s-snin li ġejjin. Grazzi ħafna.
Ikkonkludi Għalija, minuta. għalija, this is very rich mingħand mingħand mingħand il-ħabib tiegħi Emanuel Delia li jitkellem fuq fallimenti. In-nies

Min qalilhom x'ser tiddiskutu? Qalilhom aħna ħa mmorru nagħmlu pipì. Min qal li l-MCSD huwa l-ħanut tat-tatotla? Dawn huma n-nies li verament u tabilħaqq ma tawx rispett lill-istituzzjonijiet. Bl-istess mod ma jġibx rispett lil pajjiżna bħal persuna li jmur fuq it-televiżjoni Taljan għid li jixtieq jitkellem pożittiv dwar pajjiżna imma ma jistax jitkellem pożittiv dwar pajjiżna u dan mhu ħadd ħlief ix-Shadow Minister tal-Oppożizzjoni.